na ngĩcokereria hago mĩtambo-inĩ ngũrehere mũkũrĩno mũkũrĩno mũtungatĩri mwega mũno kuma kanitha wa hgcc kũrĩa kayore junction uh, pastor solomon kemari kanitha wa hgcc akũrĩno mweko tuone kazi

Ah, thengio thengio thengio ciugo icio na ũhoro ũcio nĩ mwega ũcio wa jona emerikabu thĩiniĩ twerwo nĩ jose wa bidan ũrĩa tũkoragwo tũgĩthoma nake kana e mũcirika wa kanitha witũ kũrĩa kayole ndakũgeithia mũno mũno mũno mũthikĩrĩria wa mtn tv harĩa hothe ũrĩ na nĩ ndacokeria ngai ngatho mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ etĩkĩra niĩ nawe tũke twaranĩrie hĩndĩ ĩngĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa ngai ta ũrĩa ngai ekwenda reke njĩtĩkĩrie mũrũ wa ithe witũ akũgeithie nĩgetha tũthiĩ na mbere mwathani arogocwo amen Ah, marĩtwa makwa njĩtagwo mĩcaki wa maina wa njũru nĩndamũgeithia inyuothe eroreri a mtn na ngai amũrathime mũno mũgĩthikĩrĩria thengio mũno a mũthikĩrĩria wa mtn tv harĩa hothe ũrĩ nĩ ndagũkaribisha mũno thĩinĩ ah, wa kĩhunjio gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ atĩ ngai Nĩ agwĩkĩte wega ta ũrĩa andeithĩtie thikũ icio ithathatũ icokete na thutha. Nĩ njũĩ o nawe noguo akũrĩithĩtie, na ũhoro ũcio nĩ wa gũcokeria Ngai ngatho mũno. Hakwa mwene, nĩ ngwenda gũkaribisha andũ othe, nĩ tondũ nĩ wega tũigue Kiugo kĩa Ngai, na tũtarĩ na ũndũ tũgũte marĩĩgu. Marĩĩtwa makwa nĩ Solomon Kĩmari. Nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia, na nĩ ngenaga rĩrĩa ngũruta ũira ũcio. Na ngoragwo gũkũ na ũndũ wa kanitha wĩtagwo African Holy Ghost Christian Church, Kayole Branch, na nĩ atĩ andũ aitũ a makanitha mothe maitũ marĩa me gũkũ Nairobi, marĩa me ma- me matũũra-inĩ marĩa mangĩ nginya Mombatha na kũrĩa kũngĩ, karibuni sana tũigue kiugo kĩa Ngai, rekei tũhoe. aba mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrungu jesu kristo twĩ mbere yaku rĩngĩ tũgĩkwambararia na tũgĩkũnenehia mũthamaki jesu twĩ na gĩkeno kĩnene nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtwĩkĩte maũndũ manene ithuĩ na athikĩrĩria othe a mtn tv ona televishoni ĩno itũ ĩyo enyewe ngai wa matu-inĩ nginya ũtongoria wayo nĩ ũndũ nĩ ũtũrĩithĩtie mũno mũno mũno na ũgatũiga na ũgatũigana na nĩkĩo tũkĩte mũthamaki wa muoyo nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kwaria kiugo gĩaku nĩgetha kiugo gĩkĩ gĩtuĩke ũteithio na ũguno harĩ ithuĩ tũraria ona gĩtuĩke ũteithio na ũguno harĩ ũrĩa wothe ũrakĩigua amũkĩra ngatho citũ jesu tondũ nĩ ũtũrĩithĩtie mũno kiumia kĩu gĩthiru andũ nĩ mathiĩte mĩhang'o-inĩ mĩingĩ andũ nĩ mekĩte maũndũ maingĩ nĩ mathiĩte ng'endo nyingĩ na mũthamaki ũgatũgitĩra ona arĩa arwaru ngai nĩ njũĩ nĩ ũmekĩte wega Ĩtĩkĩra mũthamaki tũigue kiugo gĩaku, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Korwo hamwe na ithuĩ, tũhũthĩre ta mĩtũrirũ nĩgetha tũ- twarie kiugo gĩaku. Na nĩ ũtugi-inĩ waku, Ngai Roho na Jesu Kristo mũkũũri witũ. Amen. Amen. Amen. Thengiũ mũno. Ah, Tũgũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai na nĩ ndĩrakena nĩ tondũ ũmũthĩ ah, ona DJ witũ DJ Preacher twĩ nake na nĩ ndĩrakena tondũ nake nĩ amũrĩ- eh, mwathani nĩ amũrĩithĩtie Amen. na ngakena tondũ ah, aruti a wĩra othe a mtn ona watoro wa matha na arĩa angĩ ngai nĩ amũrĩithĩtie wega Amen. na ũndũ ũcio nĩ wa kũgocera ngai Yes. Ah, hĩndĩ ĩrĩa twarĩ gũkũ mũthenya wa kiumia twaragia ũhoro wa mũ- mũndũ worĩte kana mwanake ũrĩa worĩte Mũthuri ũrĩa warĩ na anake erĩ, ũmwe akiuga agaĩrwo indo ciake nĩ getha athiĩ agacihũthĩre ta ũrĩa ekwenda. Na nĩ aumagarire na agĩthiĩ na agĩcihũthĩra na igĩthira, na nĩ atĩ maandĩko nĩ matwĩrire acoka mũciĩ nĩ kwagĩire na gĩkeno kĩnene, ta ũrĩa ndakoretwo ngĩmwĩra maandĩko maratwĩra atĩ nĩ kũgĩaga na gĩkeno kĩnene mũno igũrũ kwa Ngai hĩndĩ ĩrĩa mwĩhia ũmwe erirĩte agatigana na waganu wake na ũguo noguo gwakenirwo mũciĩ ũcio nĩ tondũ wa mwanake ũcio gũcoka mũciĩ noguo noguo gwakenetwo hĩndĩ ĩrĩa ng'ondu ĩrĩa yorĩte yonekanire noguo noguo gwakenirwo hĩndĩ ĩrĩa ciringi ĩrĩa yorĩte yonekanire nĩ ũndũ ũcio ngĩmwĩra kĩrĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩka nĩ kwambararia jesu mũno tondũ jesu okĩte nĩgetha acarie kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa cumbĩ eh, na ũtheri na ũhoro ũrĩa tũkwaria nĩ ciugo ciaririo nĩ jesu ah, na ciugĩte atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ na nĩ inyuĩ ũtheri wa thĩ ũhoro ũcio nĩ woneke thĩinĩ wa ibuku rĩa mathayo ithano mũhari wa ikũmi na ithatũ nginya ikũmi na inya na nĩho tũgũthomerwo Ah, nĩ mũrũ wa ithe witũ mĩshik na rĩu no ũgĩtũthomere Ah, rekei tũthome nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ no rĩrĩ cumbĩ ũngĩkorwo ũthirĩte mũcamo waguo-rĩ wacoka gũcamithio cumbĩ na kĩ ndũrĩ bata ona wa kĩ no gũteo ũteagwo na ũrangwo nĩ andũ mwathani jesu arogocwo ciugo ici ciaririo nĩ jesu Hĩndĩ ĩrĩa Jesu aakorirũo nĩ ambĩrĩria wĩra wake wa kwambĩrĩria gũtungata gũkũ thĩ, na agĩkorũo atĩ nĩ athiĩte akorũũra na akĩhĩtũkĩra o kũrĩa guothe ahĩtũkagĩra, agĩkorũo nĩ aro- nĩ onete arutwo na akameta na magatuĩka ake a kũmũrũmĩrĩra. Na tondũ Jesu ũrĩa arĩ tha nyingĩ, ũngĩthoma ibuku rĩa mathayo ithano riugaga atĩ nake ona mĩrũrũngano ya andũ akĩambata kĩrĩma-inĩ ah, mũhari wa mbere thĩinĩ wa mathayo ithano na ona mĩrũrũngano ya andũ akĩambata kĩrĩma-inĩ nao arutwo ake magĩikara- magĩũka harĩ we nake agĩitĩka kũmaruta ũguo jesu nĩ tondũ wa ũrĩa arĩ na tha nyingĩ nĩ tondũ wa ũrĩa okĩte kũhonokania ona ũrĩa andũ mamumĩte thutha tondũ ngumo yake nĩ yamemerekete mũno aambatire handũ kĩrĩma-inĩ, nao arutwo ake magĩũka magĩikara thĩ hamwe nake, na akĩambĩrĩria kũmaruta. Na nĩ aamarutire maũndũ maingĩ, na maũndũ mamwe ma marĩa aarutanire nĩmo rĩu twathomerũo, twerũo atĩ, Nĩ oigire, kana nĩ eerire arutwo, atĩ, 'Inyuĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ. Mwathani Jesu arogoocwo! Nĩ ngwenda ũmenye wega kĩrĩkanĩro nĩ gĩtũheete ũhoro wa maũndũ maingĩ mũno. no gĩtirĩ handũ gĩtũhete ũhoro wa cukari. Andũ, mũtũũrĩre-inĩ ũrĩa tũratũũra, andũ nĩ mendete gwĩthondeka mũno na makeyagĩria na makeĩkĩra mũcamo mũno makahaana cukari. No nĩ atĩ Ibuku rĩa Ngai, rĩrĩa twathomerũo maandĩko macio, rĩatwĩra atĩ Jesu aaugire, Inyuĩ nĩ inyuĩ cumbĩ wa thĩ. Niĩ nawe arĩa tũrĩkĩtie gwĩtĩkĩra Jesu, ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ. Na ciugo icio ciĩ hau kĩanda nĩ ciauga atĩrĩrĩ, Ĩndĩ cumbĩ-rĩ, ũngĩkorũo ũthirĩte mũcamo waguo-rĩ, ũngĩcoka gũcamithio ta cumbĩ na kĩ? Mwathani Jesu arogoocwo! Jesu we mwene akaaga kĩndũ kĩrĩa kĩngĩhota gũcamithia cumbĩ wega ũrĩkĩtie gũthira mũcamo waguo. Na Maandĩko matwĩra wega atĩ ndũrĩ bata o na wa kĩ, no gũteo cumbĩ ũcio ũteagwo ũkarangwo nĩ andũ, tondũ ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ o na kĩ kĩngĩhota kũũcamithia ta cumbĩ. Nĩ ũndũ ũcio, ngĩthoma ũhoro wa Maandĩko mana maya kana ngĩaria ũhoro ũyũ, ndĩrenda niĩ nawe tũrĩkĩtie gwĩtĩkĩra Jesu, niĩ nawe twaragĩrĩrie ũhoro ũyũ wa Ngai, tũmenye atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ. Na thĩ ĩ na mũgagayo mũũru mũno. Thĩ nĩ ĩ ĩcamithĩtie cukari. Thĩ ĩcamithĩtie maũndũ marĩa matagĩrĩire. No Jesu nĩ arenda gũtũhũthĩra ithuĩ nĩ getha tũkwĩre atĩrĩrĩ, tũ, ũtuĩke cumbĩ wa thĩ. Nĩ getha niĩ nawe tũtuĩke cumbĩ wa thĩ. Nĩ tondũ cumbĩ Jesu akĩaria ũhoro waguo, Nĩ tondũ cumbĩ ũngĩthiĩ kũrĩa irio ikorũo itarĩ na cumbĩ mwega kana ikorũo itarĩ na cumbĩ, igĩaga na mũgagayo. Ningĩ ingĩkĩrũo cumbĩ icame mũno, ningĩ nĩ kũrũra irũraga. Ũguo ithuĩ nĩ ithuĩ tũrendwo twĩkĩre thĩ mũcamo nĩ tondũ wa ũrĩa tũmenyanĩte na Kristo. Nĩ tondũ maandĩko nĩ tũĩ harĩa andũ tũgũthoma na nĩ megũtwĩra atĩ Jesu nĩwe ũkĩte nĩgetha ekĩre thĩ ĩno ũtheri na ithuĩ twatuĩka take nĩ tũgwĩka thĩ ĩno wega. Jesu akĩhũthĩra kiugo cumbĩ nĩ tondũ nĩ amenyaga atĩ cumbĩ andũ othe nĩ maũĩ na nĩ maũhũthagĩra. Cumbĩ andũ othe eh, nĩ maũrĩaga na cumbĩ nĩ wonekaga. Ũguo mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ harĩa hothe ũrĩ tuĩka cumbĩ wa thĩ nĩ tondũ watuĩka cumbĩ wa thĩ cu- thĩ ĩno nĩ kwagĩra na yarĩkia kwagĩra ũndũ ũcio nĩ ũgũkenia ngai jesu akĩhũthĩra kiugo cumbĩ nĩ tondũ amenyire cumbĩ ũcamagwo na kanua na rĩrĩa rĩothe na ithuĩ tũngĩtũũra mũcamo witũ ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩonekera mũcamo wa mũndũ ũmenyekaga nĩ ciugo iria aragia Mũcamo wa mũndũ ũmenyekaga nĩ tondũ wa icokia rĩrĩa acokagia na arĩkia gũcokia kana arĩkia kwaria, nako matũ ma mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria makaigua mũndũ ũcio mwarĩrie ũcio aria-rĩ, aria ũhoro wĩ na mũcamo kana aria ũhoro wĩ na mũgagayo. Thĩ itũ harĩa tũkinyĩte nĩ thĩ ĩna thĩna mũno nĩ tondũ nginya mĩciĩ kwĩna thĩna Tondũ mũthuri ndarĩ na mũcamo ũngĩcamĩra mũtumia wake, mũthuri ndarĩ na mũcamo ũngĩcamĩra ciana ciake, mũthuri ndarĩ na mũcamo ũngĩcamĩra andũ a itũũra. Na ũguo noguo kũhaana, o nao atumia matirĩ na mũcamo ũngĩhota gũcamĩra athuri ao, o na atumia matirĩ na mũcamo ũngĩhota gũcamĩra ciana ciao, Atumia matirĩ na mũcamo ũngĩhota gũcamĩra andũ a itũũra rĩao, na nĩ ũguo kũhaana o na kanitha-inĩ, nĩ kwagĩte mũcamo. No Jesu arauga atĩrĩrĩ, Ithuĩ tũrĩkĩtie kũmũmenya, nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ. Jesu akĩaria aaririe ũhoro wa maũndũ merĩ, na ndĩmwĩrire o tũkĩambĩrĩria atĩ oigire ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ, na agĩcoka akiuga kiugo kĩu kĩngĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ũtheri wa thĩ. Tũtanakinya hau ha ũtheri wa thĩ, Nĩ atĩ ciugo icio cirenda gũtuonia atĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe tũngĩikara gũkũ thĩ twage mũcamo, tũkorwo atĩ o harĩa hothe twathiĩ, ithuĩ nĩ kwĩiguithania twĩiguithanagia naho. Twakora andũ maũndũ marĩa mareka tũkeiguithania nao, mũcamo witũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩoneka. No ithuĩ nĩ tũbatarĩte twathiĩ handũ twakora hakĩario maũndũ marĩa matagĩrĩire, Tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ, tũgekĩra handũ hau mũcamo. Ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ cumbĩ, tũkaarĩrĩria Kristo, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũtuĩtwo arĩrĩria a Ngai na ũndũ wa tũnua twitũ. Nĩ ũndũ ũcio, ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũcenjia thĩ nĩ tondũ wa mũcamo ũrĩa wothe tũgũkorũo naguo. No ũngĩkorũo wĩ Mũkristiano na wee wathiĩ harĩa watonya, ũtonyanaga na andũ, ũgakorũo wĩ o na ndũngĩkũũrĩkana, ndĩrenda gũkwĩra na ma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ũgarũrũke tondũ we ndũrĩ mũcamo we ndũrĩ cumbĩ ta ũrĩa jesu arenda ũtuĩke cumbĩ ibuku na nĩ niĩ ngũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa akorosai inya mũhari wa ithathatũ yugaga atĩrĩrĩ na mũkĩaria-rĩ aragiai hingo ciothe na mĩario o ĩrĩa ĩrĩ na wega wa ngai ĩtuĩke ta ĩkĩrĩtwo cumbĩ nĩgetha mũmenyage ũrĩa mũgĩ- mũ- mũngĩcokagĩria mũndũ o mũndũ ũrĩa ekũmũũria mwathani jesu arogocwo Ibuku rĩu rĩa Akolosai rĩroiga atĩ rĩrĩa mũkwaria, ah, hingo ciothe aragiai na mĩario ĩna wega wa Ngai. Hĩndĩ ciothe, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ, tũkorwo tũkĩaria hĩndĩ ĩrĩa yothe tũngĩaria, twaragie ciugo ina mũcamo, na nĩgetha mũndũ ũrĩa wothe tũngĩkorwo tũkĩarĩria, ona kana mũndũ ũrĩa wothe tũngĩkorwo tũgĩcokeria, tũkaiguĩka atĩ tũraria ciugo ciĩ na wega wa Ngai. Gĩtũmi nĩ kĩĩ? Nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ, na nĩ ithuĩ Jesu atuĩte cumbĩ ihinda rĩrĩ. Nĩ ũndũ ũcio, ũhoro wa cumbĩ ngwamba kũũkinyia hau. No nĩ atĩ, tuĩka cumbĩ mwega, tuĩka cumbĩ mwega wee mũthuri ũyũ wĩ kanitha-inĩ, tuĩka cumbĩ mwega wee mũtumia ũyũ wĩ kanitha-inĩ, tuĩka cumbĩ we- mwega mw- mwanake ũyũ wĩ kanitha-inĩ, tuĩka cumbĩ mwega mũirĩtu ũyũ. Reke mĩario yaku Yaiguuo nĩ mũndũ, ĩkaiguĩka atĩ nĩ mĩario ĩ na wega wa Ngai, tondũ ũguo nĩguo Maandĩko matwĩra. Rĩu nĩ tũgũikũrũka hau kĩanda tũthome mũhari wa ikũmi na inya nĩ getha tũigue narĩo ũrĩa ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩgũtwĩra. Mathayo ah, i- eh, i- eh, itha- eh, ithano mũhari wa ikũmi na inya. Ah, aroiga atĩrĩrĩ "Eh, nĩ inyuĩ ũtheri wa thĩ Itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo kĩrĩma igũrũ rĩtingĩhithĩka. Ningĩ andũ matiakagia tawa na macoke kũũkunĩkĩria na irebe, no kũiga maũigaga igũrũ handũ haguo, naguo ũgatherera andũ othe marĩ nyũmba. Mwathani Jesu arogoocwo. Ciugo ici Jesu akĩaria ndaacitigithanirie. Aaririe ũhoro wa cumbĩ, na akiuga ũhoro wa ũtheri, akiuga atĩrĩ, Inyuĩ nĩ inyuĩ ũtheri wa thĩ. Andũ arĩa tũrĩkĩtie kũhonokio nĩ Mwathani gũkũ thĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ ũtheri wa thĩ. Na Jesu akĩaria ũhoro ũyũ, nĩ aramenya atĩ nĩ kũrĩ na ũtheri, tondũ rũcinĩ riũa nĩ rĩrĩkirie kwara. Rĩu twĩ nawe ũguo nja kwĩ na ũtheri. No Jesu aroiga atĩrĩrĩ, Ithuĩ nĩ ithuĩ ũtheri wa thĩ. Nĩ tondũ ũtheri ũrĩa araria ũhoro waguo Nĩ ũtheri ũrĩa umanaga na ngoro na meciria, na ũtheri ũrĩa umanaga na gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũngĩkorũo o na kana wĩ nduma-inĩ, o na kana ũngĩkorũo wĩ ha, tondũ wee ũrĩ ũtheri wa thĩ, wĩkaga maũndũ marĩa magĩrĩire. Mwathani Jesu arogoocwo! Jesu agĩkiuga atĩrĩrĩ, Nao andũ matiakagia tawa magacoka kũũkunĩkĩria na irebe. Nĩkĩ gĩatũmire Jesu arie ciugo ici? nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ makĩtie tawa, nĩ kũrĩ andũ mena ũtheri, nĩ kũrĩ andũ maugĩte nĩ a Jesu kĩũmbe, o na nĩ kũrĩ andũ merirĩte na makamũi- na makakorwo atĩ nĩ mamwĩtĩkĩrĩte, no o matuĩkĩte nduma. Nĩ ũndũ ũcio, mĩkĩre-inĩ yao yothe ya maũndũ, maũndũ marĩa mekaga, mekaga maũndũ mena nduma. Na maũndũ macio mekaga mararingithanio na gũkunĩkĩria ũtheri ũcio na irebe. Hihi mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, ndiũĩ kana nĩ wakĩtie ũtheri waku ũkaũiga handũ kĩrĩma-inĩ? Ndiũĩ kana nĩ wakĩtie ũtheri waku, maũndũ marĩa wĩkaga, akorũo nĩ handũ ũnengeretwo ũtongorie? Na reke hũthĩre tu o mĩciĩ-inĩ gwitũ kũrĩa tũkoragwo. Gũkũ mĩciĩ-inĩ nĩ kũrĩ tũũndũ tũnini mũno Andũ macokanagĩrĩra gakundi, atumia makagĩa na kama hau, athuri makagĩa na kama na hau hangĩ, ũrĩa ũngĩ akera mũndũ ũndũ ara na haha. No wee rĩrĩa wathiĩ waigwo harĩa-rĩ, nĩ ũtheragĩra andũ, kana maũndũ mothe mahĩngĩcanagĩra o ro harĩa ũrĩ, nĩ gũkunĩkĩria ũkunĩkĩirie ũtheri waku na irebe. Mwathani Jesu arogocwo. Amen. Na ũmũthĩ ndĩroka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Tondũ Jesu nĩ egũtuĩte ũtheri wa thĩ-rĩ, eheria irebe, reke ũtheri waku woneke. Tondũ Maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, andũ arĩa marĩkĩtie kũmenyana na Kristo matuĩkĩte ũtheri na magatuĩka itũũra rĩigĩtwo handũ kĩrĩma igũrũ. Ndĩrenda kũhũthĩra kiugo kĩhaana atĩa? Itũũra rĩngĩakwo rĩigwo rĩakĩtwo handũ kĩrĩma igũrũ, hihi kũngĩkĩa mũthenya ũtheri warĩo no wage kuoneka? No ũtukũ thitima icio cingĩakio ciĩ handũ kĩrĩma igũrũ, Ũtheri ũcio no nginya ũngĩoneka nĩ mũndũ o na ũrĩa mũkuhĩ mũno, nĩ tondũ harĩa ũtheri ũcio ũrĩ ũigĩtwo kĩrĩma-inĩ. Nĩ ũndũ ũcio, tũrakĩĩrũo atĩrĩrĩ, Tũtuĩke ũtheri. Reke tũthere gwitũ mĩciĩ. Reke tũthere kũrĩa tũrutaga mawĩra. Reke tũthere kanitha-inĩ. Reke ũtheri witũ ũtherere arĩa matamenyete Jesu. nĩ getha ũtheri ũcio ũmagucĩrĩrie moke matuĩke andũ a ngai mwathani jesu arogocwo ihinda rĩrĩ nĩ iritũ mũno nĩ tondũ nĩ ihinda rĩrĩa rĩna mũrimũ ũretwo covid-19 na nĩ mũrathikĩrĩria mũkaigua ona akorwo gũti- tũtikĩrĩ na ũira gũgakĩrwo atĩ mbia iria rĩngĩ tũranengeretwo kana iria iraheanĩtwo nĩ ihũthĩrĩtwo nĩ tũkwĩrwo nĩ arĩa mathuthuragia no nĩ atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ kĩraga Andũ acio arĩngĩ arĩa maigĩtwo marore maũndũ macio nĩ andũ arĩa athomu mũno, nĩ andũ arĩa tũngĩtigĩra mũno, nĩ andũ arĩa mena ndigirii nyingĩ. No Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Jesu nĩwe ũtheri wa thĩ. Nĩ ũndũ ũcio, twetĩkĩra Mwathani, ũtheri wake nĩ ũgũtũtherera, na nĩ atĩ tũtirĩ hĩndĩ tũngĩcoka gũtuĩka a gwĩkaga maũndũ marĩa matagĩrĩire. Thomera mũhari wa ikũmi na ithathatũ, Nĩ tondũ nĩ tũrendwo tũhunjie na ciĩko citũ, nĩ tũrendwo tũhunjie na maũndũ marĩa twĩkaga. O hau, Mathayo ithatha- eh, ithano. O ũguo noguo na inyuĩ rekei ũth- eh, o ũguo noguo na inyuĩ rekei ũtheri wanyu ũtheragĩre andũ andũ nĩguo mone ciĩko cianyu njega na magoocage ithe wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Mwathani Jesu arogoocwo. Maandĩko matwĩra wega atĩ ũguo noguo o na inyuĩ, o na niĩ, o nawe mũndũ ũcio ũngĩ, wee ũrĩkĩtie kumbũra Jesu, ndĩrarĩria andũ arĩa maumbũrĩte Jesu, ndiraũria mũndũ wa kanitha ũrĩkũ kana ũrĩkũ, no ndĩrarĩria mũndũ umbũrĩte Kristo, agacoka akoya irebe, agakunĩkĩra ũtheri ũcio, ũtheri ũcio ũkaga gũtherera mũndũ o na ũrĩkũ. Maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, Ũguo noguo o na inyuĩ rekei ũtheri wanyu ũtheragĩre andũ, nĩ geetha mone ciĩko cianyu njega, nĩ geetha o me ene rĩu magooce Ngai wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Mwathani Jesu arogoocwo! Nĩ atĩ nĩ tũrĩ na makanitha na nĩ tũramahuhĩrĩria mũno. Hĩndĩ ciothe wakora mũndũ no kĩhurutĩri e nakĩo, nĩ geetha atĩ kanitha ũtuĩke wa kũrũma kana ũtuĩke wa kũgĩa na acirika. No nĩ kĩĩ kĩraaga? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Ũguo noguo, rekei ũtheri wanyu ũtherere andũ. Ũtheri warĩkia gũthera, andũ nĩo megũthiĩ gũcaria Ngai, tondũ nĩ mariugaga atĩrĩrĩ, Na ti-itherũ Hana, na ti-itherũ Ng'ania, mũndũ ũcio nĩ arĩ ũtheri, maũndũ marĩa ekaga nĩ marĩ ũtheri, maũndũ macio ekaga, mũndũ ũcio ndarĩ ungumania. Tũtigũtuĩka andũ a gũka gũtuĩragio, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũthereirũo nĩ ũtheri ũrĩa wa Kristo. Ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, Rekei ũtheri witũ ũtherere andũ, nĩ getha Jesu atuĩke wa kwambarario. Harĩ hĩndĩ andũ maremagwo nĩ gũkorwo makĩambararia Ngai, harĩ hĩndĩ andũ maremagwo nĩ gũkorwo ũtheri wao ũkĩoneka. Na maandĩko matwĩraga wega thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Mathayo ithano mũhari wa ikũmi na ũmwe na ikũmi na igĩrĩ atĩ gũkena nĩ inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ makamũruma na mamũnyarire na mamũigĩrĩre igenyo na mamwĩke maũndũ moru nĩ tondũ wa jesu mũhari wa ikũmi na igĩrĩ ugaga kenai na mũcanjamũke nĩ tondũ igai rĩanyu nĩ inene kũrĩa igũrũ mwathani jesu arogocwo Amen. ũngĩenda kũmenya kana nĩ ũrĩ ũtheri ũngĩenda kũmenya kana ũtheri waku nĩ ũcangararaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtũngana na mũndũ ũgũkũnyita hĩndĩ ĩrĩa wanyitwo nĩ mũthigari akorwo nĩ ngari ũtwarithagia Kana nĩ ihinda ta rĩrĩ rĩa kabiũ, nĩ warũo nĩ mũthigari nĩ ũhĩtũkĩtie mathaa, ũkaruta ũrũme, ũkaria maũndũ maingĩ, ũkahenania, o na mũndũ ũcio na rĩngĩ harĩa uma ũrambĩrĩria kũmwĩra niĩ o na ndĩ mũhunjia na nyuma kĩhunjio, no ũhoro wa ma ti ho uma. Kaba ũngĩmũĩ ũhoro wa ma, mwĩre atĩ niĩ nĩ ndacererũo, no ndagũthaitha ĩtĩkĩra kũndekera nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Nĩ atĩrĩrĩ, mahinda ma persecution, reke ũtheri waku ũtherere andũ. mahinda marĩa kwĩna mathĩna reke ũtheri waku ũtherere andũ twendo twerwo hĩndĩ ĩrĩa andũ mekũmũnyarira kana mamũnyarire kana mamũigĩrĩre igenyo hĩndĩ ĩrĩa ũkũnyarirwo rĩ ũtheri waku reke ũthere hĩndĩ ĩrĩa ũkũrumwo hĩndĩ ĩrĩa ũkũmenwo hĩndĩ ĩrĩa ũkũirwo reke ũny- eh, ũtheri waku ũthere wonekane atĩ ti itherũ mũndũ ũcio arĩ na ũtheri no mũhari wa ikũmi na igĩrĩ oiga atĩrĩrĩ nĩ tondũ igai rĩanyu nĩ inene kũrĩa matu-inĩ

nĩ ũndũ nĩ maakirĩrĩirie ngai O, eh, itũũra rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ rĩtingĩhithĩka o na atĩa reke ũtheri witũ ũtheragĩre andũ rĩrĩa ũgũthiĩ mbere ya andũ ah, ũreke ũtheri waku ũtuĩke wa gũtheraga hĩndĩ ĩrĩa ah, ũngĩenda kũmenya kana nĩ nduma wĩ nayo hĩndĩ ĩrĩa ũraregana na maũndũ ma ngai ũkamenya nĩ nduma wĩ nayo hĩndĩ ĩrĩa ũrarega kwambararia kana ũrahumbĩra mehia kana ũkamahitha ũkamenya hĩndĩ ĩyo ndũrĩ na ũtheri hĩndĩ ĩrĩa ũrarega gũtarĩria andũ maũndũ marĩa magĩrĩire kana marĩa mama ũkehithania na maũndũ macio nĩgetha onawe ũnyitanĩrio namo ũkamenyaga wĩ nduma-inĩ na nĩ atĩ eh, hĩndĩ ĩrĩa ũkũrega gũkorwo ũkĩnyitanĩra na andũ arĩa angĩ maũndũ-inĩ marĩa mekaga hĩndĩ ĩrĩa andũ mena moritũ, ona kana rĩngĩ nĩ andũ nĩ kũrwarĩrwo marwarĩirwo nĩ mũndũ itũũra-inĩ, kana mũndũ nĩ thĩna enaguo, na we ndũngĩtĩkĩra gũcoka mũhuko waku ona ũtuĩke wa gũteithĩrĩria, menya wega atĩ nĩ nduma wĩ nayo, na nĩ ũrendwo ũtuĩke ũtheri. Na nĩ ũndũ ũcio ibuku rĩa Johana ithatũ mweri wa ikũmi na kenda riugaga atĩ andũ nĩ marĩkĩtie gwĩtuĩra cira arĩa maregete ũtheri magetĩkĩra nduma. Ĩtĩkĩra gũkwaga gwĩtuĩra ciira nĩ tondũ nĩ ũgwĩtĩkĩra gũthiĩ na ũtheri, na ũtheri nĩguo Jesu. Mũhari wa mĩrongo ĩĩrĩ waguo uugaga atĩ andũ arĩa mathiaga na nduma, acio nĩ arĩa matuĩkĩte a gũthiaga, kana nĩ arĩa mareganĩte na wega wa Kristo. Acio nĩo andũ arĩa mathiaga na nduma nĩ tondũ nĩ meiguithanĩtie na thĩ. No andũ arĩa meiguithanĩtie na ũtheri, acio nĩ arĩa meiguithanĩtie na Kristo, na andũ acio nĩ a Ngai. Tũkũrĩkĩrĩria na ibuku rĩa johana inyanya a mũhari wa ikũmi na igĩrĩ ma meshek Ah, mwari wa ikũmi na igĩrĩ nake jesu agĩcoka akĩarĩria andũ rĩngĩ akiuga niĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ mũndũ anũmĩrĩra niĩ ndarĩthiaga na nduma ĩndĩ arĩgĩaga na ũtheri wa muoyo Mwathani Jesu arogoocwo. Maandĩko nĩ magua wega. Jesu akĩona andũ na akĩmaarĩria rĩngĩ, akĩmeera atĩ, Niĩ ũ- niĩ- nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Mũndũ anũmĩrĩra, kana mũndũ anjĩtĩkĩra niĩ, ũcio ndegũcoka gũthiĩ na nduma, egũtuĩka wa gũthiaga na ũtheri, naguo mũtũũrĩre wa thĩ ĩno nĩ ũkũmwagĩrĩra. Mwathani Jesu arogoocwo. We harĩa ũrĩ, nĩ ndĩrenda wĩtĩkĩre Jesu, Nĩ ũthiĩte na nduma ihinda inene, no rĩu ũtheri nĩ ũũkĩte, na ũtheri nĩguo Kristo. Ndĩrenda kũhũthĩra ngerekano ĩhaana atĩa? Reke hũthĩre ngerekano ya riũa, na hũthĩre gĩcicio. Hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorũo wĩ na gĩcicio riũa rĩrĩkĩtie kwara, ũngĩmũrĩkithia riũa gĩcicio kĩu, gĩcicio kĩu kĩoyaga ũtheri ũcio. Na angĩkorũo nĩ mũndũ ũmũrĩkĩte, tondũ nĩ njũĩ o nawe nĩ wekaga kaũndũ kau wĩ mũnini, o nawe DJ Preacher, ta ũrĩa twekaga, Ũngĩamũrĩkithirie riũa, ũmũrĩkithie gĩcicio, ũtheri ũcio ũmũrĩke maitho-inĩ ma mũndũ, mũndũ ũcio nĩacinagwo nĩ ũtheri ũcio, tondũ gĩcicio kĩamũkagĩra ũtheri o ũrĩa ũhaana, na gĩgatuĩka gĩa kũmũrĩka, o ta ũguo riũa rĩmũrĩkĩte. Nĩ ũndũ ũcio, warĩkia gwĩtĩkĩra Jesu, ĩtĩkĩra ũtheri waku naguo ũtherere andũ othe, ĩtĩkĩra ũtuĩke, ũgĩe na mũcamo, ĩtĩkĩra atĩ gũkũ thĩ nĩũkũgoocithia Kristo, nĩ tondũ ũguo nĩguo Mwathani arenda. Nĩ ũndũ ũcio, ĩtĩkĩra gũtuĩka ta gĩcicio kĩrĩa kĩamũkagĩra ũtheri, ĩtĩkĩra gũtuĩka ta gĩcicio kĩrĩa gĩtũmaga ũtheri ũcio gĩtiũhithanagia, gĩtiũkunĩkagĩria na irebe, nĩ gũtũma gĩtũmaga ũtheri ũcio ũgathiĩ ũgatuĩka kũrĩ, ũgatuĩka ũtheri, o na ũngĩkorũo harĩa ũkwendaga kũmũrĩka na ũtheri wa gĩcicio kĩu hoima nduma. Ũhoro ũrĩa wa ma, o na angĩkorũo nĩ nyũmba kana nĩ rungu rwa ũrĩrĩ, na kũhote gũkorũo atĩ ũtheri ũcio wa gĩcicio nĩ ũrakinya Nĩ ũkuona hena ũtheri mwega, tondũ gĩcicio gĩtinahithania ũtheri o na hanini, o ũrĩa kĩamũkĩra kũrĩ riũa, noguo kĩaũnengerana. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ ũndũ ũcio ihinda rĩrĩ tũgĩthiĩ kũhoya, akorwo we ũtũrĩte ũthiĩte ugĩte wĩna ũtheri na ũtũrĩte ũkunĩkĩirie na irebe, nĩ ndagũthaitha ĩtĩkĩra kũgarũrũka Tũgĩthiĩ kũhoya akorwo we mũcamo waku nĩwagagaire ona ndũngĩcamĩra nginya mũtumia waku ona ndũngĩcamĩra ciana ciaku ona nĩ kũrĩ andũ arũrũ ma makoragwo merũrĩire o ene akorwo cumbĩ waku ndũngĩ mũcamo waku ndũngĩgũteithia we mwene Ngai arogũteithia ihinda rĩrĩ tũgĩthiĩ kũhoya nĩ tondũ mwathani arenda ũmũthĩ ũgĩe na mũcamo na mwathani Jesu arenda ũmũthĩ ũgĩe na ũtheri na ũtheri nĩwe mwathani jesu arogocwo rekei tũhoe jesu mũthamaki mũnene na mũigua tha nĩ watwarĩria ciugo nene ona ciugo njega nĩ watũhe mũthamaki wa matu-inĩ ciugo cia gũtwĩra atĩ we nĩwe ũtheri wa thĩ na ũkĩte mũthamaki wa matu-inĩ nĩgetha thĩ ĩno onakorwo nĩ yaragĩrwo nĩ riũa ĩgĩe na ũtheri ũtheri ũrĩa ũkũhota gũtũteithia mũtũrĩre-inĩ ũyũ Mũthamaki wa matu-inĩ nduma nĩ nene, nĩ tondũ andũ nĩ marehithanĩra. Mwana nĩ arehithĩra ithe, ithe nĩ arehithĩra mwana. Mũthuri nĩ arehithĩra mũtumia, mũtumia nĩ arehithĩra mũthuri. Andũ nĩ marehithanĩra arĩa maciaranĩirwo, andũ nĩ marehithanĩra arĩa a mũthirimo o ũmwe. Mũthamaki nduma ĩno ĩgakĩneneha. Gũtingĩoneka mĩario mĩega, Jesu witũ, andũ mangĩhota kwaranĩria, o na arĩa me makanitha-inĩ, o na arĩa me mĩciĩ, Mũthamaki, o na arĩa me bũrũri-inĩ. Ndagũthaitha Mũthamaki wa matu-inĩ, ciugo ici tondũ nĩ ciakinyĩra mũthikĩrĩria o ta ũrĩa Mũthamaki ũkwendete cikinye. Ndagũthaitha Mũthamaki wa matu-inĩ, tondũ wee nĩwe ũhotaga kũrora ngoro na meciria ma andũ, garũra ngoro na meciria mao, Mũthamaki wa matu-inĩ, na nĩ getha arĩa makũũĩ na nĩ makunĩkĩirio ũtheri ũcio na irebe, Mũthamaki wa matu-inĩ, maũ, makunũrie nĩ tondũ wa Kristo. Nao arĩa matakũmenyete, Mwathani, gucia ngoro ciao kahora na wendo, makũgarũrũkĩre matuĩke andũ aku. nĩ getha matuĩke andũ otheri na magĩe na mũcamo maũndũ mothe kristo nĩwe tũrehokera tondũ watwĩra we nĩwe otheri na mũndũ athiĩ na otheri waku ndarĩ hĩndĩ egũkorwo arĩ nduma-inĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ twehoka mũthamaki wa matu-inĩ nĩ ũgũtũteithia ona nĩ ũgũtũrathima nĩ ũkũrathima ngai wa matu-inĩ ona atungatĩri arĩa maroka thutha na arĩa moima mbere na nĩ ũkũrathima mtn tv ona aruti othe a wĩra ona mweneyo maũndũ mothe mũthamaki nginya makanitha-inĩ twahoya tũrathimwo nĩwe na nĩ ũtugi-inĩ wa ngai roho na jesu kristo mũkũũri witũ Amen. amen amen amen rekei tũthiĩ na ũtheri nĩgetha uh, tũgocithie ngai kiugo gĩakwa nĩ atĩ tũrathiĩte eldoret mũthenya wa ira na maũndũ nĩ maragĩrĩire mũno kũrĩa tũrathiĩte ũthoni uh, wa brother uh, ibrahim ũrĩa tũkoragwo nake haha na nĩ tũraheirwo ngeithi nyingĩ nĩ andũ a eldoret tũmũgeithie nginya watoro wa matha nĩ tũrerirwo tũkũgeithie harĩa ũrĩ na nĩ atĩ maũndũ mothe nĩ mega nĩ tondũ wa ngai na nĩ atĩ bishop haron uh, bishop manase uh, uh, ona mũthee uh, simon gathũkũ we tũrarĩ gwaku ngai amũrathime nĩ tũrakenire mũno andũ arĩa tũrokĩte kũu amen amen amen